घर नहीं से खींची आसमान हैं? अरे छोड़ दो, जिया, सुतल भोर नहीं दला गया, भइल सुतल हौ। नहीं दला गया। भोर भाग लेकिन राते छे तुझे नहीं छो रहते छा खाए मियो आजान नहीं दिल के या आ जगह जगह के ई दिन चनमा जान में दला गया बाबू एक तऽ हमरा में तैबत खराब रहैया आ सुतबो लऽ जाइ छी कहलू रे ओना घुसक तऽ देहे पहना बाबू तोरा की की भेलौ की भेलै सुतऽ नहि देला भरि राति

हँ बाबू अरे ई देखी की सब बाजै छै बे बे रे सपनो का प्यार की कहाँ कहै छै की भला भैया हो अरे हम सपनामे देखै रहियै सपना हमर नहि पूरा हुए दे जेबी तोरा आरके बाबू हो हाँ हाँ हाँ बोल की कहै छो कनी खोट लागै छ कथी के खोट एकर चेहरा बुझा रहल छ नीचा से ऊपर केहन सपना तपना देखले रहो हाँ सपना देखै छियै ने हाँ हमरा की सपना आबै छै आगू मे की आबै छौ सपना के प्यार आबै छै। सपना के प्यार आबै छौ आरो तकरा प्यार वाला चक्कर छौ बाबू हो हैं? प्यार बुझै छौ नहीं नहीं नहीं नहीं

तरफ तरफ का जीता है इसको देखिए आप हमरा क्या दे जल्दी हमरा केना ने करे छ मन एकरा नींद न आबे एकरा चैन न आबे छ अच्छा आ तोरा सपना में होथरे छ हां ई साझे से हमरा ने सुते दलक होथरे रह ने हां खूब तब पिटबो के लिए ना हमरा प्यार लग गेले प्यार कम कम प्यार हँ लागि से गेलै कहै छै आ प्यार के मतलब की होइ छै हम तऽ तू धोखा तू बुझबो करै छै हम तऽ बुझै छियै हँ तऽ आब तऽ कहै छी प्यार काल्हि से हम कुछो नहि करबो बुझलियै तकर जे बाद- एते कम धरा केना हेतै खेत पथार छै एकरा तऽ लागि गेला माल एकरा बकरी छै, रोग माल लागि बकरी गेला छै। एकरा तऽ रोग लागि गेला आँय? लागि गेल एकरा रोग प्यार करे वाला बुझे छै केना होइ छै प्यार सपना के तरह के पूरा नहि हुए देबह प्यार वाला प्यार जे करबह तऽ होइ छै कुछ गीत गाबल

तऽ ओहि सम्बन्धमे आब लड़की तड़की खोजनाइ छै नहि तऽ हमे दिनेके बियाह कए लेबो नहि नहि नहि दिनके देखो नहि। बाबू दिने के बियाह करता हो आखिर हमरो लौसा छै कि नहि ई बेटाके शादी देखाउ भैया के लागे छ हँ दिल तो पागल है दिल दीवाना है की भैया छ ने हमरा ओ सब नहि सोहै छै हमरा राति के आबै छै देखो अब लए आरो ना एकरा कुछो ने सोहे छ हम्म, एकरा दिन रात के आबै छ

ओकरा दिन लागले रहतै ने से ने बात छै रातिके बियाह करबै धूमधामसँ करबै देख सुनि कऽ करबै बराती साजि कऽ करबै हँ चिन्ता किया करै छै डांसो आर करबै बाबू डांस अपन ढोसा कते डांस बढ़िया करै छै देखला या आ ई कहै छै हम दिने के बियाह कए लेबै केना हेतै तऽ की करतै से आब तू जान तोरा के जमाना एलै हम तऽ आब किछु नहि बुझै छियै सम्बन्धमे हमरा मन है कि तोरा सबके ई सब अपन विचार करै छै तऽ हम एक बेर खेतो पथार देख कऽ आबै छी

लागे नहीं छे दिल चम के सपना पूरा हुआ तो इहो कन्या है ना सुनू ने कन्या नहीं जाने बियाह हमरा संग करू ना अरे सपना दिल चम के पूरा हुए दियो चलू की हेतै जे हेतै सब चीज अहाँ के देब हम आ, चलू ने यौ ये दिक्कत करै छियै कोई नहीं हम अहाँ चिंता के करै छियै या घर के दिल चल चलू ने बाबू हो नहा ना केना लागै छ हे रे दिलचना की भेलो रे हमरा कुछो नहि भेलै तऽ फेर एना असमंजसमे बैठल छै हम बात केलहुँ हरान भए कऽ बोलो न कुछो हो हमरा बाबू लागै छ कुछ बुझा रहल छ की जेना भए गेल पर कथी भए गेलै सपना जे देखे रहे ने हँ लागते पूरा कए लेलकै पूरा कए लेलकै यऽ आब से इएह कहतै हे रे जी जना ठीके रे कए केना लेलियै भैया? हँ तोरा आर के तऽ अहिना कैला कए ले अबरी कए देबो पोरका कए देबो टांग जब देह पर एक रत्ती पड़ि जाय रहे तऽ राति के तू थप्पड़ मारे रह हँ आ ई तऽ नहि बुझे रहे जे जवान भेलै तऽ एकर की करबै लक्षण रह खराब तऽ की करतै नहि मारतियै

आहा दिन तनमा बियाह कए लेलकै दिने के आ कहाँ छौ कनिया कनिया छै आ ओहि दिना तोहर नाक कटे रह ओहि दिना जब देह पर टांग दे रही ओहि दिना नाक नहीं कटे रह आइ बियाह कए लिए तऽ तोहर नाक कटे लगल हाँ ई बात तऽ सही कहै छै देह पर टांग दे ठीके दे छौड़ा- रहे ओ, बाबा हमे छौड़ा किया ने- ने गेलियै तोरा मन में की छौ

अरे सब रवा सब दिशा हाँ। तक आखिरी छोटको डर रहते हाँ। हमरा दिशा हम छोटका हां भैया देखा दही भाभी केहन लौया भौजी ठीके छै देखा दही आब तक कहिए लेले त आब हमरो देखा उमर त आब नहीं है आब देखा पुतो बेटा के बियाह आ देखा जति पुतो